ہک ٻئے توں ودھ معتبر دوستو السلام علیکم کمال تہاݙی محبت ہے اساں وی کوشش کریندوں پے شے تہاکوں سݨا ونڄوں تیݙے پیار اچ تھن بھانویں جتلا تھن نقصان نہ یاد ݙیوائے کر تیݙے پیار اچ تھن بھانویں جتلا تھن نقصان نہ یاد ݙیوائے کر بھنبھور دی بھل گئی سسڑی کوں مکران نہ یاد ڈیوائے کر تیری جھوک تاں کڈن دی چھوڑ آئے ہائیں ارمان نہ یاد ڈیوائے کر تیرے ہن پئے ناصر حسین پئے احسان نہ یاد ڈیوائے کر اصغر گرمانی سہی مصطفی خادم صاحب غیور بخاری سرکار ریوی صاحب نوکر ہوں فاروق الماس صاحب تہاڈی بارگاہ وچ عرض کر سئیں ہک چھوٹی جی نظم گالھ وسرن دی نئیں یاد آوساں تیکوں یاد آوساں جڈاں کجھ سچیسیں تاں سہی گالھ وسرن دی نئیں یاد آوساں تیکوں یاد آوساں جڈاں کجھ سچیسیں تاں سہی گالھ اے نئیں جو میڈا کوئی نئیں ریہا گالھ اے ہے جو تیکوں میں سمجھی ریہاں گالھ اے نئیں جو میڈا کوئی نئیں ریہا گالھ اے ہے جو تیکوں میں سمجھی ریہاں گالھ اے نئیں جو تیں کوئی کسر چھوڑیے گالھ اے ہے جو حالی تیں جینداں وداں۔ گال اے نہیں جو تائیں کوئی کسر چھوڑیے گال اے ہے نہیں جو تائیں کوئی کسر چھوڑیے گال اے ہے جو حالی تیں جیندا وداں گال اے نہیں جو توں ہن وسردا جیوی گال اے ہے وسارن چنگی گال نہیں مہربانی گال اے نہیں جو توں ہن وسردا نہیں ڳالھ اے ہے وسارݨ چنگی ڳالھ نئیں ڳالھ اے نئیں جو ہر جاہ تے روووں ودھے ڳالھ اے نئیں جو ہر جاہ تے روووں ودھے ڳالھ اے ہے میݙی جند روایا تاں ہئی ڳالھ اے نئیں جو ہر جاہ تے روووں ودھے ڳالھ اے ہے میݙی جند روایا تاں ہئی ڳالھ اے نئیں جو توں ہݨ الیسیں وی نہ ڳالھ اے نھیں جو ناصر علیہ سیویں نا ڳالھ اے ہے الاون میں چاہندا نھیں ڳالھ وسرن دی نھیں یاد آوساں تے کوں یاد آوساں جڈاں کجھ سچیساں کرساں کچھے دے تری بار گاہ اچ پیش کیتم میکوں میزبان صاحب دا حکم ہے میں کجھ چیزاں تہاکوں سنڑویندا پیاں۔ جائیداد کوں بھا لا ہووی پئی آ سوچ دا کدھ کچویندے ہن جائیداد کوں بھا لا ہووی پئی آ سوچ دا کدھ کچویندے ہن مزدور دے پتریں ہی گالھوں مزدور دی گالھ کریندے ہن کیندا پیو چمچہ انگریز دا ہا کیندا پیو چمچہ انگریز دا ہا تاریخ دے ورقے چیندے ہن۔ نادار دے ناصر دڑکے ݙے اساں دانٹ تے جھمراں لیندے ہیں میں پاند بچھاں دے وݨ وݨ تے ہم ٻال پڑھائے میݙے کہیں کم آئے میں پاند بچھاں دے وݨ وݨ تے ہم ٻال پڑھائے میݙے کہیں کم آئے ٻیا فیس دی خاطر خانے دے ہم ٹکر پکائے میݙے کہیں کم آئے ول ناصر ہر ہمسائے کولوں ہمی کرزے چائے میݙے کہیں کم آئے کل ݙو سیٹاں چپڑاس دے آئن گھن گودھا گئے میݙے کہیں کم آئے کل ݙو سیٹاں تیرے شعر فقیریں تہوں چھوڑیے تیرا شعر شعور توں واقف نئیں تیرا شعر فقیریں تہوں چھوڑیے تیرا شعر شعور توں واقف نئیں اے ڄاݨدے ہن کوہتور سڑیے پر کہیں دے نور توں واقف نئیں خود داری ݙیکھ غریبیں دی اے وی کہیں مغرور توں واقف نئیں ہوں خان کوں ناصر بھا لئے سوں جیرھا کہیں مجبور توں واقف نئیں ہوں خان کوں ناصر بھا لئے سوں مرشد ہک چیز تہاکوں سݨیندا پیاں ہر اتبار تھے ٹوٹے ٹوٹے کیا پچھدیں ہر پاسوں بس ساکوں تروٹ اے کیا پچھدیں غیور سئیں ستویں ماڑ تے ٻہہ تے ݙیہدے نت ساکوں۔ ستویں ماڑ توں ٻہدے ٻہدے نت ساکوں تونتاں ہوں کوں ݙسدوں چھوٹے کیا پچھدیں ہر اتبار تھے ٹوٹے ٹوٹے کیا پچھدیں ہوندے ان پڑھ افسر بݨ تے آ ویندن ہوندے ان پڑھ افسر بݨ تے آ ویندن ساڈے بی اے لئی پن گھوٹے کیا پچھدی اور کل خانی تے پگ بدھوئی اے خان جے کوں بدھ ہائے کل ہمسائیں دے جھوٹے کیا پچھدی کل خانی تے پگ بدھوئی اے خان جے کوں کل خانی تے پگ بدھوئی اے خان جے کوں بدھ ہائے کل ہمسائیں دے جھوٹے کیا پچھدی اوہے ناصر قد کچھواوݨ آ ویندن اوہے ناصر قد کچھواوݨ آ ویندن چھوٹے تھئے ہیں جیندے ہوٹے کیا پچھدیں ہر اتبار تھئے ٹوٹے ٹوٹے کیا پچھدیں ہر بازو بس ساکو تروٹے کیا پچھدیں۔ میں اک ناظم ہے۔

متاگلے گھٹ تے نکھڑ پووں ہتھ چم چم اکھ تے لیندا آئے متاگلے گھٹ تے نکھڑ پووں ہتھ چم چم اکھ تے لیندا آئے رو ٻال ہن پچھدے میری توں اساں کن تے جھوک لڈئی ویندوں ہن میری یاں جاں ٻالیں کوں فی الحال تاں جان بچئی ویندوں۔ ساڈے سر توں پاݨی پھر ڳیا ہے ساڈے سر توں پاݨی پھر ڳیا ہے ٻہوں اوکھے حال ہن کیا پچھدی جہاز کوں ڈیکھ تے خوش تھیندن سارے گالھے بال ہن کیا پچھدی جہاز کوں ڈیکھ تے خوش تھیندن سارے گالھے بال ہن کیا پچھدی کوئی ہک ادھ بھوگ نی حال ڈیواں میکوں سو گڑھ دھال ہن کیا پچھدی تونے بے ملکوں انج جوزاں ہن او وی گودیاں نال ہن کیا تونے بے ملکوں انج جوزاں ہن او وی گودیاں نال ہن کیا پچھدی ایڈو فوجیں دی تقسیم ڈیکھو ہک لمبی لائن لوا ڈیندن۔ انہاں فوجیں دی تقسیم ݙیکھو۔ ہک لمبی لائن لوا ݙیندن تے ہتھ اچ تھیلی راشن دی او ݙکݨ تے بینت چھکا ݙیندن۔ میݙے ملک دا حاکم میݙے ملک ایݙو فوجیں دی تقسیم ݙیکھو۔ مشیر نال تاں تھیوو۔ ایݙو فوجیں دی تقسیم ݙیکھو۔ ہک لمبی لائن لوا ݙیندن تے ہتھ اچ تھیلی راشن دی۔

ونج بئے ملکوں امداداں گھن ساڈے بڈ گئے گھر دی کندھ تے کر سکرین تے آتے داداں گھن شیر آخری لائنیں نظم دیاں جو ساڈی پانی نال نی بن امدی جئے آن بڈائے او وی پانی ہا مخلص صاحب مصطفی خادم سئیں ساڈی پانی نال نی مرشد ایک سو لائنیں کوں ساڈی پانی نال نی بن امدی جئے آن بڈائے او وی پانی ہا صفا مروہ دے جبلیں تے ست چکر لوائے او وی پاݨی ہا غازی عباس جے مرشد دے ہتھ قلم کرائے او وی پاݨی ہا معصوم اصغر دی شاہ رگ تے جئیں تیر کھوائے او وی پاݨی ہا معصوم اصغر دی شاہ رگ تے جئیں تیر کھوائے او وی پاݨی ہا اے نال یزیدی ٹولے دے نت اکثر رہندا رہ ویندے یا تریہہ توں ناصر مار ݙیندے یا سر ساݙے توں وہے ویندے یا تریہہ توں ناصر مار ݙیندے یا سر ساݙے توں وہے ویندے ڳالھ سݨ گھن میݙی پچھے مرضی تیݙی گنگیں وانگوں رہݨ وچ بھلائی کائنوی ڳالھ سݨ گھن میݙی پچھے مرضی تیݙی گنگیں وانگوں رہݨ وچ بھلئی کائن وی ظلم کوں ݙیکھ تے جیرھا چپ کر ونڄے ہوں توں وݙا منافق ٻیا کوئی کائن وی تیݙی چوک وچ میکوں زہراں نظر دین میݙی چنج وی ٻی اے اݙاری وی ٻی اے تیݙی چوک وچ میکوں زہراں نظر دین میݙی چنج وی ٻی اے اݙاری وی ٻی اے۔ وساخیں دا سونہاں خدا نئیں بنڑایا سارے مچ وی ڈے ہن پتھاری وی دی ہے میڈیاں نسلاں تیکوں نی گودا سڑیں جاں نویں سوچ دے وچ خودداری وی دی ہے میڈا اپنا ظرف ہے میڈی اپنی گالھ ہے مظالم کہیں کوں وی ہتھ نئیں ملیندا جتیاں گنڈھ بازار وچ پیا بچے پلیندا میں کھانے دے کھٹڑے دی چھک نئیں جھکدی۔ میڈا اپنڑاں ظرف ہے، میڈی اپنڑی گالھ ہے، مظالم کہیں کوں وی ہتھ نہیں ملیندا، جتیاں گنڈھ بازار اچ پیا بچے پلیندا میں خانیں دے کھٹے دی چھک نہیں چھکیندا۔ ہک سوچ ہاں میں، میکوں رستہ ڈیو، میڈی گالھ سنڑو، میڈا حق نہ کھاؤ۔ ہک سوچ ہاں میں، میکوں رستہ ڈیو، آخری نظم پڑھدا پیاں مرشد۔ ہک سوچ ہاں میں، میکوں رستہ ڈیو، میڈی گالھ سنڑو، میڈا حق نہ کھاؤ۔ میڈا تھوڑا جاں تاں قصہ ہے میڈا ہی مخلوق اچ حصہ ہے میڈا تھوڑا جاں تاں قصہ ہے میڈا ہی مخلوق اچ حصہ ہے میکوں اپنا حصہ چاون ڈیو میکوں لحظہ پیڑے چ آون ڈیو میکوں پوری جھمر آندی ہے ایہا گالھ تہاکوں کھندی ہے میکوں پوری جھمر آندی ہے ایہا گالھ تہاکوں کھندی ہے میڈے پڑ تے پیر مسائیں ٹکدن میڈو دھولی کیوں وٹویج ویندن میڈے جھومری کیوں مندریج ویندن۔ میݙے پنج تے پیر مسائیں ٹکدن اوݙو دولی کیوں وٹویج ویندن میݙے جھومری کیوں مندریج ویندن کوبین دی مرلی وانگ لڳے میکوں سارے ناگ ولھیٹ ویندن ایویں ناں بدنام اے مشکی دا میکوں گدرے پیلے کھا ویندن میݙا سب کجھ لٹ تے چا ویندن اور غیور بخاری سئیں کون تھیندوں اساں کیا تھیندوں اساں کل مظلوم بھرا تھیندوں کون تھیندوں اساں کیا تھیندوں اساں کل مظلوم بھرا تھیندوں اساں تات ہیں تسی روہی دی اساں آ ہیں تھل دے لوگیں دی اساں کو ہیں گنگیں وستیں دی اساں دھاں ہیں سکدے ٹوبھے دی اساں سندھو دے ہمسائے تھیندوں اساں ایں دھرتی دے جائے تھیندوں اساں ایں دھرتی دے جائے تھیندوں

اساں علم دی خاطر بھیجے ہن اساں درس توں لاشاں چا ہم ساکوں جیون دی کوئی جاہ ڈکھلاؤ اساں علم دی خاطر بھیجے ہن اساں درس توں لاشاں چا ہم دوں اے جیلا جہلیں خاطر نہیں اے بنیاں ساڈی خاطر ہن سارے مرشد قیدی کوفے دے ہتھکڑیاں ساڈی خاطر ہن توں دار سجا اساں تیار کھڑوں اساں حق دا ہوکا لا سکدوں اساں ناصر سچ الوا سکدوں ہک سوچ ہاویں۔